Үтүө киэһэннэн Анна, Иван Магначевскайдар дьиэ кэргэттэрэ тиийэн кэллибит. Дьэ билигин кинилэр тустарынан хайдах, хаһан, ханна билсэннэр ыал буолбуттарын туһунан билсиэхпит Тэрэ ким саҕалыырый? Биһи Анналыын икки тыһыынча уон биир сыллаахтан билсиспиппит. Дойдубар Балтаахха семинар буолбута. Бу семинарга сылдьан кинилэр туох делегация буоланна кэлбиттэрэ, ону сылдьан билсиспиппит. Онтон билсиһэн аҕалаабыппыт. Туостыы деревня баара, Таратты, ол уонна үлэлиир этэ, онно оннуттан үчүгэйдик билсэн

Быйыл ыал буолбуппут уон сыла. Оо, эҕэрдэ. Аһаа, эһиги буоллаана бу Кэппэндээй нэһилиэгэр дьэ хас сыллаахха тиийэн кэллигит? Кытынча уахаттаҕа кэлбиппит. Министерство образования через тугун көрөммүт заяҕа туох баарыта. Үлэ миэстэрэ баарын көрөммүт. Иккиэн киэр үлэ баарын иһин кэлбиппит манна. Көһөн тиийэн кэллигит да?

биир этээстээх убордаах хаһаалаах тепелиса туттаммыт иһин олорбуппут хайынаайы оҕуруот олордоҕут анныттан оҕуруот олордон моркуба оҕурсута диэн баһаар эп онтон манна эмискэ баа манна кэлэн хааллыгытта кэппэндээйигэ Оттон икки тыһыынча уһайтан лаахатан үлэ көстөн Министерство образования через тугунан кэлэммит, ананаммыт кэлэммит. Үлэлии сылдьабыт манна быйыл үлэлээппит бэһис сылбыт буолла. Ырааппыттын. Үлэлээтибит, манна кэлбиппитин. Оннуттан бу уопсай херба уопсай биэрбиттэр кэлин үлэлиирбитигэр. Оннуттан бу эмиэ хербатык туттан

кыыс Марьяна Куо тоҕус саастаах Кэмпэндээйи оскуолатыгар үһүс кылааска үөрэнэр. Онтон иккис оҕобут уол Ньургун, кини алтаһаастаах детсад иитиллээччитэ. Дьэдьиэ кэргэн бу Кэппэндээйигэ тугу үлэлиигитий уонна туох ситиһиилэрдээххитий? Мин үөрэнэр дьоммун сүүрүүнэн профессиональнай дьарыктаммытым. Манчаарыга төрдүс буолан турабын. Бүлүүгэ буолбутугар уонна Өлүөхүмэҕэ спортивнай оонньууларга эмиэ күрэхтэһэммин алтыс место буолбутум. Сүүрүүгэ тэҥ идэлээхтик күрэхтэһээччим.

Манна Кэппэндээйигэ олохтоох дьаһалтаҕа үлэлиибин. Да, билигин олохтоох дьаһалтаҕа спорт инструкторынан үлэлиибин. Уонна ситиһиим ситиһии манна грамма ситиһиилэрим элбэхтэр. Оттон бу Кэппэндээй хамаандата үһүс миэстэ буолан турар. Сыл түмүгүнэн уонна сүүс тыһыынчанан наҕараадаланан турабыт. Эрэ Анна ханна үлэлиигин? Мин үөрэхпин бүтэриэхпиттэн начальнай кылаас учууталынан үлэлиибин. Быйыл быллааны Кэмпэндээйи оскуолатыгар бастыы кылаастарыллыбыт. Быйыл э былырыын төрдүс кылаастары выпустаабытым. Бастыы кылаастан төрдүс кылаастарга ыллыт. Былырыыҥҥы төрдүс кылаастарым бастакы выпустарым. ээ сөп сөп бу уопсайга хас сыллаахха киирбиккитий иван николаевич четырнадцатое сентябрьга киирбиппит кыһын кыһын киирэн маантан манна үтүө дьыаланан тутуллубута биһигэр туохтабоҕа аны бу ээбит остоммут бу мебель ылаан хайаан

Э, Оҕолор оронноро? Үөһэ кыыс өтүйэр Мариана, аллара Ньургу. Онна бэйэҕэ тороҥҥутун? Онна бэйэҕэ тороҥҥутун эмиэ бэйэм оҥорбутум. Өйдөөх боростой диинэ. Хата благоустройстволаах эне битти. Отой куорат колор ыал курдук эбиккиппатта. Абыраммыккыт ди? Баратыгар дууһа, раковината, митаха, манна бу сушилкалаах, манна бу тымныы барын гана конвектор.